Bonjour, Dir Dammen an Dir Hären. Mir begréissen Iech ganz häerzlech zesumme mat de Ministere fir Defense, d'Madame Backes, de Minister fir bannenzeg Ugeleeëten, den Här Gloden, an den Haut-Commissaire à la protection nationale, den Här Bley. Zu dëser Pressekonferenz iwwert déi Enquête, déi mer gemaach hunn am Kader vun eiser Resilienzstrategie. Dir erënnert Iech, datt mer virun e puer Méint Iech d'Resilienzstrategie vun der Lëtzebuerger Regierung virgestallt hunn. Dat war d'Konzept, wéi kënne mer eist Land widderstandsfäeg maachen Géintiwwer Krisen, déi geschéien, déi Krise kënne ganz ënnerschiddlecher Natur sinn, an da muss een doropper prett sinn. De Staat mécht successiv Preparatiounen fir Situatiounen, mee mir wëssen, datt mer eis ëmmer erëm mussen adaptéieren an datt mer och musse kucken, wéi mer d'ganz Gesellschaft esou resilient kënne maachen, fir datt, wann eppes geschitt, de Staat an d'Leit weider kënne fonctionnéieren. Dat ass jo de But vun enger Resilienzstrategie. A wann ech kucken, wat mer déi lescht Joren erlieft hunn, da wësse mer, datt déi Krise ganz ënnerschiddlecher Natur kënne sinn. Mir haten eng Zäit, an déi ass och net eriwwer, wou mer terroristesch Attacken a Méiglechkeete vun esou Attacken an Europa gesinn hunn, Fundamentalismus, deen eis Demokratie a Fro stellt. Du hate mer eng Finanzkris, déi de ganze System quasi a Fro gestallt huet, op deem mer baséieren. Du koum eng Covidkris, wou villes a Fro gestallt ginn ass, wéi mer kënnten iwwerliewen. An elo gesi mer méi rezent an deene leschte Joren, Nei Phänomenen, déi op eis duerkomm sinn, mol erëm e Krich an Europa, an der Ukrain an direkt niewendrun am Noen Osten. Mir hunn Hybridattacken, eppes wat et fréier vläicht méi sporadesch gouf, mee wat et elo vill méi hefteg gëtt, wou eis ganz Informatik attackéiert gëtt. A mir hunn Attacken op eis Demokratie, déi vun och grad iwwer d'Informatik, iwwer Desinformatioun an esou weider och gemaach gëtt, an Dir kennt Déi lëscht an d'lescht Woch hu mer eng aussergewéinlech Hëtzewell kannt, eng ongewinnte Situatioun, wou de Staat huet misse reagéieren, d'Leit och, a wou all eis Servicer vum Staat ganz staark gefuerdert waren, net nëmmen déi vum Staat, och ganz vill ronderëm de Staat, Hëllefsdéngschter an de Spideeler, an den Altersheimer. An dofir géing ech wëllen och op dëser Plaz fir d'éischt am Numm vun der Regierung all deene Leit Merci soen, déi en extreme staarken Asaz an deene leschten Deeg haten, fir ze hëllefen, datt eist Land géing weider fonctionnéieren, fir ze hëllefen, datt d'Leit am Land géingen an enger schwiereger Situatioun iwwerliewen. Dat sinn eis Servicer vun der Police, den Nout a Rettungsdéngschter, de Pompjeeën, der Educatioun, dem Santésberäich, déi Leit, déi sech ëm déi Eeler bekëmmeren a vill anerer. D'Leit hu Resilienz bewisen, d'Leit hunn och Hëllefsbereetschaft bewisen an duerfir si mer extrem dankbar. Mee et weist eis erëm, datt ee muss prett sinn, wa Krise kommen. Dat selwecht hate mer e puer Méint virdrun, e puer Woche virdrun, an et ass nach net eriwwer, d'Konsequenze vum Krich am Iran. Op eemol huet sech d'Fro gestallt, net nëmmen iwwer Präisser vum Pëtrol, mee iwwerhaapt, kréie mer nach déi fossil Energien, vun deene mer awer zum Deel nach vill ofhängeg sinn, kënnen d'Fligeren nach fléien an e puer Wochen? All déi Froen hu mer eis misse stellen a mir hu se zum Deel beäntwert, och op der Tripartite. Mee erëm eng Kéier eng ganz aner Zort vu Kris, déi en Impakt op eis Gesellschaft huet. An ëmmer erëm geet et drëm, och dorausser Lektiounen ze zéien. A duerfir musse mer och aus den Evenementer vun de leschten Deeg, esou wéi och den HCPN an déi eenzel staatlech Servicer dat regelméisseg maachen, och de Bilan zéie vun deem, wat huet gutt fonctionéiert. An ech menge villes huet gutt fonctionéiert an duerfir si mer dankbar. Mee et kann een ëmmer Saache besser maachen a muss een ëmmer aus Krisen léieren. Mir sinn also an der Analys an an der Preparatioun an der Ëmsetzung vun eiser nationaler Resilienzstrategie. An an deem Kontext hu mer gesot, ass et och wichteg erauszefannen, wat d'Bierger dann doriwwer denken. Wéi empfannen d'Bierger déi eenzel. Risken, déi se op d'Duer kommen. Déi Etüd hu mer maache gelooss bei 1500 Residenten. Déi ass vun ILRES, TNS ILRES, gemaach ginn am Optrag vun der Regierung an dem Haut Commissariat à la protection nationale an déi ass am Abrëll, Mee vun dësem Joer gemaach ginn. Ech liesen Iech elo hei net déi Etüd vir, well Dir als professionell Journaliste maacht dat souwisou a kënnt dat och besser, andeem Der et selwer liest. Ech géing just op e puer Saachen agoen an dann dorausser e puer Conclusiounen zéien. Mir hunn d'Leit gefrot, Wat ass d'Probabilitéit, datt e gewëssene Risk antrëtt zu Lëtzebuerg an Ärer Perspektiv? An et ass ganz interessant, datt do fir d'Leit dee gréisste Risiko, dee se gesinn, datt en antrëtt, ass d'Cybermenacen, deen zweetgréisste Risiko Iwwerschwemmungen an deen drëtten, Bëssen hänkt domat zesummen, extrem meteorologesch Konditiounen. Dat ass natierlech och dat, wat d'Leit vläicht am direktste gesinn, wat se och direkt impaktéiert au jour le jour, och dat wat vläicht an de Medien am meeschte thematiséiert gëtt. An dann hu mer d'Leit awer och gefrot, Wat ass dann d'Gravitéit vun deene Risken, wa se bei Iech Wa se gingen antrieden, wat fannt der do de gréissten, dat wat am gravste wär? An do soen se bëssen aner Saachen. Do soen se, am gravste wär eng Wirtschafts a Finanzkris, och vläicht well se dat eng Kéier matgemaach hu schonn. Zweetens, en En Nuklearaccident, ech mengen do spillt natierlech och Cattenom an d'ganz Geschicht vun eisem Land an der Mediatisatioun ronderëm Cattenom eng Roll. An dat Drëtt ass erëm, an dat ass, dat entsprécht deem, wat se och an deem, an där Ausso virdru gemaach hunn, dat Drëtt ass d'Cybermenacen, déi op Lëtzebuerg kommen. Dat ass relativ interessant ze gesinn, wat also empfonnt gëtt a wat an der Gravitéit gesi gëtt. Wann een dat kuckt mat deene Risken, déi notamment am HCPN analyséiert, do ginn et Iwwerschneidungen, mee eist Land ass och anere Risken ausgesat. A virun allem ginn et och eng ganz Rei Risken, déi sécherlech vun der Bevëlkerung ënnerschat ginn an déi zesummenhänke mat anere Saachen a wou et och kann en Domino-Effet ginn, zum Beispill wa mer keen Elektresch méi hätten. Dat huet e ganz groussen Impakt, well mir wëssen alleguerte wéi vill Elektresch mer brauche fir d'Luuchten, fir de Computer, fir den Telefon, et hänkt esou villes domat zesummen. Oder Waasser. Dat sinn also ganz kritesch Saachen, datt wa se net do wären, geet et net nëmmen ëm déi Saach, mee et hänkt esou villes mat do zesummen. An et ass och d'Aufgab vum Stat, déi systemesch Risken ze analyséieren. Et ginn natierlech och Risken, déi als méi wäit wech empfonnt ginn, wéi en arméierte Konflikt, mee deem seng Konsequenzen zu Lëtzebuerg awer kënnen direkt oder indirekt natierlech gespuert ginn. Deemno wat geschitt? Kënne mir an e Konflikt direkt oder indirekt mat eragezu ginn? An duerfir musse mer och op déi Situatiounen eis virbereeden. D'Leit hunn eng relativ gutt Informatioun iwwer dat wat vir sech geet, soe se eis an deem Sondage, mee se wësse selwer net onbedéngt wat se an deenen eenzel Situatioune musse maachen. Mir hunn zu Lëtzebuerg, well mer e gutt organiséierte Stat hunn, an ech mengen, da kënnen mer kollektiv drop stolz sinn, eng Tendenz fir de Stat als État protecteur ze gesinn, de Stat deen hëlleft, de Stat dee schützt. An dat ass och gutt. An duerfir hu mer jo och all déi Organer vum Stat, déi an esou enger Situatioun och de Bierger Hëllefen. An trotzdem ginn et vill Situatiounen, wou mer der Meenung sinn, an och dat ass den Haaptbut vun der nationaler Resilienzstrategie, datt mer jiddwer Eenzelnen och musse mat an déi Situatioun abannen. Ech hunn Iech gesot op där Pressekonferenz, wéi mer d'Strategie virgestallt hunn, datt mer notamment a Finnland gekuckt hu wat déi maachen, mee och an anere Länner, an déi hunn déi Approche vun Whole of Government an Whole of Society. An dat ass wierklech eppes, mengen ech, wat e Land méi resilient mécht, datt ee sech als Staat preparéiert, staatlech Servicer, Arméi, Police, Rettungsdéngschter an esou weider, mee datt een och all Bierger weess, datt jee no Situatioun, hei sinn ech, och selwer verantwortlech. Hei kann ech mäin Deel derzou bäidroen a virun allem weess ech, wat ech muss maachen. Mir hätte gären also, datt mer e Stat, dee schützt huet, behalen, mee datt och jiddwereen zu där gemeinsamer Resilienz säi Bäitrag ka leeschten. An duerfir musse mer d'Leit adequat Informéieren, fir datt d'ganz Gesellschaft prett ass, datt jee nodeem wat geschitt, de Staat, d'Land, d'Leit hiert Liewe kënne weider féieren. Dat muss eis gemeinsam Aufgab sinn. Zesummen als Gesellschaft si mer besser opgestallt, wa mer gutt preparéiert sinn. An duerfir wäerte mer och an der Rentrée am September, am Oktober als nächste Schrëtt e Guide Let's prepare Rausginn, fir mat ganz praktesche Recommandatiounen de Leit ze soen, wat se jee no wat fir enger Situatioun solle maachen. Dat ass dann eppes, wat ee grëffbereet kann hunn a soll hunn, fir sech ze preparéieren op verschidden Szenarioen. Resilienz ass also net nëmmen eng Aufgab vum Staat. Mee et ass och eng Aufgab vu jiddwer Eenzelnen, fir datt mer als Gesellschaft méi bewosst a méi resilient eis op eng ganz grouss Panoplie vu Risque virbereeden. An duerfir ass déi Enquête vun haut nëtzlech, fir erauszefannen, wat gesinn d'Leit als Risken, wéi schätzen se dat an a wéi kënne mir mat eisen Analysen dat zesummebrénge mat deem, wat eis Matbiergerinnen a Matbierger spieren. Dat ass eng kollektiv Aufgab an duerfir sinn ech frou, wéi gesot, datt och meng Kolleegen aus der Regierung, déi vläicht am meeschten domat och ze doen hunn, mat Risken, déi op eis zoukommen, datt déi haut derbäi sinn. Eigentlech misst ech d'ganz Regierung matbréngen, well vill aner Kolleeginnen a Kolleege si selbstverständlech och dovunner betraff. Mee mir hunn elo emol hei zwee, déi matkomm sinn, well hir Servicer natierlech direkt och duerch eng ganz Rei Risken impaktéiert ginn. Duerfir géing ech proposéieren, fir d'éischt den Inneminister, deen zoustänneg ass notamment fir Police, Rettungsdéngschter an esou weider an dann d'Defenseministesch, déi, wéi hiren Term et seet, fir d'Verteidegung vun eisem Land, wann esou Risken entstinn, Zoustänneg ass. Duerfir Merci fir d'Nolauschteren elo. An da si mer selbstverständlech och dono alle véier, och den Haut-Commissaire à la protection nationale, gäre bereet, Iech all Äntwerte ronderëm och déi Enquête ze beäntwerten. Här Innenminister. Merci, Här Premier. Och schéine gudde Moie vu menger Säit. Resilienz geet jiddweree vun eis eppes un. De Premier huet et gesot, de Stat. d'Gemengen an d'Bierger. An als Inneministère si mir ënnert dem Lead vum HCPN zoustänneg fir d'zivil Sécherheet an duerfir kënnt op eis an där Resilienzstrategie natierlech eng wichteg Roll drop. Mir sinn zoustänneg fir d'Gemengen, mir sinn de Partner vun de Gemengen, mir hunn de CGDIS bei eis am Ministère, D'Police, de CGDIS ass dat zivilt Schutzschëld vun dësem Land an duerfir ass et wichteg, datt mer alleguer zesummeschaffen an eng Resilienzstrategie baséiert am Fong op véier, fënnef Pilieren. Et muss ee preventiv schaffen. Et muss ee gutt preparéiert sinn, fir wann eng Katastroph kënnt, richteg ze agéieren. An da muss een awer och ganz schnell aus deem Katastrophe-Modus erauskommen. Dat ass zum Beispill eng Léier, déi mer gezunn hunn aus den Iwwerschwemmungen 21, wou mer net direkt aus deem Krisemodus erauskomm sinn. An dofir soen ech ëmmer, mir musse esou opgestallt sinn an der Resilienzstrategie, datt Katastrophen an d'Katastrophe wäerte kommen. Mir wäerten ëmmer erëm Naturkatastrophen zum Beispill erliewen, mee eng Katastroph däerf net zu enger Kris sinn. An duerfir déi national Resilienzstrategie. An aus där nationaler Resilienzstrategie hu mir op eisem Niveau e Plan local de résilience fir d'Gemengen ausgeschafft, zesumme mat de Gemenge, mam Syvicol. An Dir hutt virun Iech dee Mauspad leien. Do gesitt Der déi 13 Mesuren, Moyenen, déi mer, Pëselstécker, déi mer de Gemenge virgeschloen hunn an deem Plan local de résilience. An do ass zum Beispill de Pëselstéck Nummer 10, datt d'Gemengen d'Bierger an d'Biergerinne sensibiliséieren a richteg informéieren, wat ee muss maachen am Kader vun enger Katastroph. Dee Plan local de résilience hu mir a véier hu mer a véier Informatiounsversammlunge dëst Joer de Gemenge virgestallt. Mir hunn och eng Plattform vun de Gemengen, mee och vun de Gemengesyndikater, do sinn haut iwwer 80 Prozent vun de Gemengen dra vertrueden, wou een en Echange kritt vun de Best Practicen. Et sinn eenzel Gemengen, déi si scho méi wäit, aner Gemengen entdecken dat an et geet drëm, eeben D'Gemengen op deen Niveau ze kréien, well si sinn um Terrain, si wësse wat hir essentiell Infrastrukture sinn, si wësse le cas échéant wat, wou si se vulnerabel. A mir sinn och als Lëtzebuerger Regierung vertriet esou an engem internationale Like-Minded Forum, wou eben eng ganz Rei Länner vertruede sinn, déi federführend sinn an der Resilienzstrategie. An do échangéiere mer eis a mir ginn deen Input och direkt virun. An un eis, un eis Gemengen. Dir wësst och, datt dëst Joer eng Journée nationale de résilience den zéngten Oktober ass. Do wäerte mer och eng thematesch Woch dorauser maachen, fir och nach eng Kéier, wéi de Premier seet, d'Leit wierklech do ze sensibiliséieren, datt eng Prise de conscience ass fir, fir ebe preparéiert ze sinn. Et geet net drëm, Panik ze maachen. Ech mengen, dat ass och e wichtegen Déng, an dat geet och aus där Enquête eraus, et ass net fir Panik ze maachen, mee et geet drëm, fir an dësen Zäiten d'Leit richteg dorobber anzestellen. Vläicht, ech wëllt op e puer Moyenen och agoen, déi mir, déi wichteg sinn am Kader vun där nationaler an der lokaler Resilienzstrategie. Den éischte Moyen ass den LU-Alert, et kënnt aus där Enquête jo och raus, ech mengen et sinn eppes méi wéi 1.000 Leit do ofgefrot ginn, 30 Prozent haten déi App vun der LU-Alert. Elo kann ee soen, 30 Prozent ass net ganz vill, mee no eise Berechnunge maachen dat awer 44.000 Leit aus, déi déi App rofgelueden hunn, Mee Dir wësst, den Alu-Alert-System ass e Multikanal-System, do ass déi App just een Element dovunner. An natierlech wäerte mer iwwert déi nächst Méint déi Léieren och do aus där Enquête eraushuelen a verstäerkt och d'Leit sensibiliséieren an der Kommunikatioun, datt se déi App do eroflueden. Mee och wann een déi App do net huet, gëtt een informéiert, wann eng Katastroph ass. Déi Tester, déi mer maachen, wou d'Leit heiansdo jo vläicht genervt sinn, weisen, datt mer an der Vergaangenheet um Territoire hei bis zu enger Millioun Leit iwwert den LU-Alerte-System konnten erreechen. An dee gëtt wesentlech méi erofgeluede wéi zum Beispill déi Gouv-Alerte-App, déi al. Déi al Alerte-App, déi mer haten, also schonn deen LU-System, Alerte-System, ass wierklech gutt an geet esou wäit, datt aner Länner, wéi zum Beispill och Spuenien, eis gefrot hunn, wéi mir dat hei ëmsetzen. Dir erënnert Iech un déi schlëmm Iwwerschwemmung zu Valencia, wou d'Populatioun net fréi genuch informéiert ginn ass. A mir wäerten och an den nächste Méint, wéi gesot, eis Campagne da spezifesch och op déi App do ausriichten an och weider d'Moyenen ausschaffe fir datt d'Leit an den Transport public, an dofir och schonn der Madame Backes Merci fir déi gutt Zesummenaarbecht do, datt een do och do dat kann affichéieren. En anere Moyen dee ganz wichteg ass,

an de Pompjeeën am CGDIS, fir eeben am Kader vun der Resilienzstrategie de Gemengen ze hëllefen oder dem Stat, wa se et mat hiren eege Moyenen net packen, datt ass eng Unitéit wou spezifesch Material zum ugeschaf gëtt, zum Beispill ganz grouss Pompelen am Kader vun Iwwerschwemmungen. Zum Gléck brauch mer, brauch net all Gemeng eng déck Pompel all Dag. Ech war selwer Buergermeeschter laang, ech weess wéi dat ass, wann een dat. Fënnef Joer net braucht an éischtens weess een net richteg wou se steet an zweetens ass se verstëbst an hei gëtt se professionell gewaart. De CGDIS ass dofir equipéiert. Dat zweet Element vun deem rescEU ass eng national Reserv. Dat heescht, mir wäerten eng Lëscht opstelle mat den Equipementer déi verschidde staatlech Verwaltungen hunn, schwéier Equipementer, mee och déi schwéier Equipementer déi zum Beispill Baufirmaen hunn. Mir wëssen ëmmer erëm, Gutt Beispill, de grousse Brand op der zu Jonglënster op der Gemeng. Do huet missen e ganz spezielle Kran kommen. De CGDIS hat kee sou Kran. Do hu mer, do hu mer Entreprises de construction ugeruff. Déi sinn natierlech komm. Dat ass net de Problem vun der Solidaritéit, mee et muss ee wëssen, wou steet wat, datt ech zum. deem Zäitpunkt wou Sprauch schnell kann ofruffen. Mir wäerten also eng national Lëscht vum schwéieren Equipement wäerten opgestallt ginn an dann am Kader vun der Resilienz, an dat ass och d'Erfahrung aus den Iwwerschwemmungen, ass et och wichteg, datt een déi Ersthelfer kanaliséiert kritt. Rëm Beispill wéi déi schwéier Iwwerschwemmunge waren 2021, jiddweree war bereet ze hëllefen, jiddwereen ass mat senger Schëpp komm, mat sengem Sandsak, deen aneren huet eng Schubkar matbruecht, Mee bemol hat ee sou vill Leit an dat ass bëssen Hott an Har gaang. An duerfir muss een och am Kader vun der Resilienzstrategie sech eng Strategie ginn, wéi een déi Ersthelfer richteg schnell an effikass asetzt. Dann en drëtt wichteg Element vun eiser Resilienzstrategie um lokalen Niveau ass de Resilienzbonus. Ech hu virun engem gudde Mount oder zwee Méint eng Circulaire un d'Gemeng erausgeschéckt ginn. Ech muss zouginn, mir hunn eis do e bëssen inspiréiert vun eisen däitsche Frënn. Si si vläicht net esou gutt am Fussball, mee an der Resilienzstrategie si se ganz gutt. Do ginn zum Beispill an Zukunft, wann Infrastructure publique gebaut ginn. Huele mer de Beispill vun enger Sportshal. Eng Gemeng baut eng Sportshal oder e Gemengesyndikat baut eng Sportshal, da gëtt dat a priori just fir de Sport gebaut. An Zukunft kréien d'Gemenge vun eis en zousätzleche Subsid, wa se déi Infrastrukture resilient bauen. Wat heescht resilient bauen? Dat heescht, am Kader vun enger Katastroph muss ech e gewësse Prozentsaz vu menger Populatioun

wäerte mer am Kader vun där Campagne, déi mer, déi de Premier ugeschwat hunn, och d'Leit drop hiweisen, datt ee muss probéiere fir 72 Stonnen autark ze sinn. Dat heescht, et muss ee genuch Raviolisbéchsen doheem hunn, et brauch een eng Täscheluucht, déi mat Batterie fonctionnéiert, etc. Eise, op eisem Niveau wäerte mer eebe kucken, datt dann eeben déi Gemengeninfrastrukturen esou wäit wéi méiglech resilient sinn. Dat ass. sinn déi véier, dräi, véier grouss Elementer op der am Kader vun der lokaler Resilienzstrategie. Merci. Merci dem Inneminister an dann d'Ministesch fir Defense. Villmools Merci.
Och schéine gudde Moie vu menger Säit. Jo, ech mengen, de militäresche Volet ass natierlech e wichtege Pilier vun dëser Resilienzstrategie. D'Romy huet et och scho gesot, mir liewen an enger neier Realitéit mat Krich an Europa, leider. Mee ech menge mir gesinn och ganz vill aner international geopolitesch Spannungen an Tensiounen. Dofir ass et och interessant, dass eeben an dësem Sondage geziilt op d'Perspektiven Perceptioun vun der Menace, wat elo geopolitesch Krisen an arméierte Konflikt ugeet. An do ass et interessant ze gesinn, datt 41 Prozent vun eiser Bevëlkerung hält dann en arméierte Konflikt fir wahrscheinlech. Ech fannen, dat ass elo schonn relativ vill. Ech mengen, dat kann och eng realistesch Aschätzung sinn. Mir hunn a mir gesi reell Menacen. Dat wëll allerdéngs net heeschen, datt mer elo hei enger imminenter Krichsgefor ausgesat sinn. Ech menge mir gesi jo och, Russland ass an der Ukrain beschäftegt. Wat mer allerdéngs all Dag ausgesat sinn, mir souwéi och aner europäesch an NATO-Alliéierten, dat sinn natierlech hybrid Menacë vu Cyberugrëffer bis Desinformatioun, Sabotage, Disinformatioun, och Violatioune vun eisem Loftraum, wat mer jo gesinn hunn, och bei eisen NATO-Alliéierten. An do am Sondage kënnt eben och eraus, datt elo wat Cybermenacen ugeet, d'Lëtzebuerger Bevëlkerung dat als ganz warscheinlech respektiv als warscheinlech zu 90 Prozent agestuuft huet. Ech mengen, mir gesinn mam Sondage, dass d'Leit sech Suerge maachen an och d'Konsequenze vun engem arméierte Konflikt gëtt och wierklech, an de Premier huet et och schonn ënnerstrach, gëtt als katastrophal ugesinn. Mir sinn en Deel vun der NATO, mir sinn en Deel vun der EU. Dat bréngt Schutz fir eis mat sech, dat bréngt awer och Flichte fir eis mat sech. Dat heescht, wann ee vun den Alliéierte géif ugegraff ginn, da misse mir natierlech och am Kontext zum Beispill vum Artikel 5 do hëllefen. Dat ass per Definitioun d'kollektiv Verdeedegung an dofir ass et och ganz gutt an eiser nationaler Resilienzstrategie, dass de Lien zwëscht dem Zivilen an dem Militär och wierklech gemaacht gëtt. Wa mer a Friddenszäite sinn, dann hu mer jo och gesinn, zum Beispill bei Iwwerschwemmungen, dass d'Arméi dann aspréngt, fir dann och der den zivile Volet, dem zivile Secteur ze hëllefen, si mer allerdéngs oder wäre mer an enger Krichssituatioun, si mer an engem aneren, jo, an enger anerer Welt, géif ech emol soen, wou eis Arméi ka gefrot ginn a wäert gefrot ginn, fir op der Front dann mat den Territoire vun den NATO-Alliéierten ze verdeedegen. Dat heescht, dat lësst dann e gewëssene Vide vun der Arméi am Land an do muss dann och den zivile Volet am Fong asprangen. Dofir ass déi Zesummenaarbecht a Preparatioun natierlech wesentlech. De Sondage weist och, datt d'Leit ganz hëllefsbereet sinn. Ech mengen, dat ass eppes, wat mer sollen ënnersträichen. Dat ass eppes ganz Positives. De Sondage weist och, datt 60 Prozent vun de gefrotene Leit hei prett wären, sech an enger Reserv ze engagéieren. Et ass net preziséiert, wéi eng Zort vu Reserv. D'Fro ass, Militär, zivil, sanitär. Dat heescht, voilà. 60 Prozent wären awer bereet fir sech do ze engagéieren. Ech mengen, dat ass emol eng éischt interessant och Informatioun an ech gesinn dat och als eppes ganz Positives. Ech mengen eng staark Arméi brauch och eng staark Gesellschaft. Ähm, mir hunn eis am Kontext vun der NATO natierlech dozou engagéiert, fir méi an eis Verdeedegung, national a kollektiv Verdeedegung, ze investéieren. Dat misse mer maachen, dat ass an eisem Interessi. Do geet et natierlech ëm Invester an d'Equipementer, do geet et an Invester fir ze rekrutéieren, wat d'Personal ugeet. An dat ass alles keng Symbolpolitik, dat sinn an ass eng strategesch Necessitéit, et ass eng strategesch Verantwortung, well do si mer och nees am Kontext vun der Dissuasioun, wat e sech besser opstellt, wat e méi staark ass, kollektiv, wat d'Chancen awer manner grouss sinn, dass een ugegraff gëtt. Ech mengen, do hu mer elo och net missen op d'Resultater vun dëser, vun dësem Sondage waarden, fir dat ze wëssen. Do stelle mer eis natierlech op an do schaffe mer drun. Mir maachen hei keen Alarmismus. Ech menge mir hunn och aus der dem Konflikt an der Ukrain, dem Krich an der Ukrain geléiert. Mir missen eis besser opstellen an der NATO, wat Rakéiten a Loftofwier ugeet. Mir missen eis besser opstelle wat Dronen ugeet. Dat sinn déi Léieren, dat ass indispensabel, dat muss all Natosland maachen, Lëtzebuerg och. Mir wëssen awer och, dass mir ni wäerten zu 100 Prozent a Schutt sinn. Dat ass, ass, dat wäert net, wäert net sinn. Dofir misse mer och kucken, dass eis Bevëlkerung gutt informéiert ass, dass d'Biergerinnen an d'Bierger gutt informéiert sinn. An ech mengen, de Sondage weist et, an et ass och scho gesot ginn, ech mengen, do ass nach Sputt no uewen, do ass, do ass Besoin. An ech mengen, dat ass elo un eis, fir ze kucken, dass mir eis do besser opstellen. Do schaffe mer drun, dass dat och liicht verständlech ass, nach eng Kéier, ouni an den Alarmismus ze falen, mee dass mer de Leit wierklech kënne vermëttelen, wéi ee sech behuele muss, wéi ee sech organiséiere muss en cas de crise. Do wäerte mer dann zesummen dru schaffen. Ech soen lech Merci. Merci och der Defenseministesch. Wéi gesot, des Enquête ass een Deel vun der Resilienzstrategie, fir besser ze verstoen, wat d'Leit gesinn als Risken, wéi se dat aschätzen, wéi sech drop virbereeden. An ech mengen, dat ass e wesentlechen Deel, well mir musse jo op eppes, och wa mer eppes mat de Leit wëlle maachen, musse mer verstoen, wéi eis Matbiergerinnen a Matbierger dat empfannen. Mir preparéieren eis, mir preparéieren eis weider als Stat, mee mir wëllen och d'Bierger mat abannen, fir datt mer als Gesellschaft ideal op eng ganz Panoplie vu Risken am beschte virbereet sinn. Dat ass d'Resilienzstrategie. Dat ass net eng Décisioun, mee dat si ganz vill Décisiounen, déi mer iwwert déi nächst Méint huelen. An e wesentlechen Deel ass, wéi gesot, och d'Sensibilisatioun vun der Bevëlkerung. An duerfir dat, wat hei, d'Madame Backes an den Här Gloden gesot hunn, si ganz nëtzlech Beispiller, wéi dat an hire Beräicher funktionéiert. Mä wéi gesot, och aner Ministere si selbstverständlech do mat staark implizéiert, wa mer iwwer Gesondheet schwätzen, iwwer Cybersécherheet an dem ganze Beräich vun der Digitalisatioun an esou weider. Et ginn also ganz vill Beräicher, déi och an där Resilienzstrategie mat eng wesentlech Roll spillen. A wéi gesot, mir hätte gär, datt d'ganz Gesellschaft prett ass, wann eppes geschitt, och wa mer net onbedéngt mengen, datt alles moarn kënn geschéien, a mir hoffen och net, datt et geschitt, mee wann et geschitt, datt mer dann als Land net ëmfalen, mee kënnen och a schwierege Circonstancen weider ze fonctionnéieren. Voilà, an da maache mer elo op fir Froen, wann der do sidd, Madame Sinner.
Michèle Sinner, rtl, Ech hunn zwou Froen. Ech mengen, déi ginn haaptsächlech un den Här Gloden. Dir hutt vun engem Guide geschwat, deen am Oktober erauskënnt. Ass dat do, wou Der eis sot, wéi vill Raviolisbéchse mer mussen an d'Spënnche tässelen? Wat ass dee Guide? Wat kënnen d'Leit sech dovun erwaarden? Respektiv hunn ech eng Fro zum LU alert, Alerte LU. Mir haten eben elo déi Canicule d'lescht Woch. Ech hu elo grad probéiert ze kucken, ob ech vun LU alert gewarnt gouf, Alerte rouge. Ech hunn d'Gefill, dass déi Alerten, déi ech krut, vu Meteolux komm sinn an net vum LU Alert. Ech kann elo net mat ganzer Sécherheet behaapten, mee alles, wat ech um LU Alert nach drop hunn, dat ass Réckriff vun Iessen, wou Problemer sinn an esou. Meng Fro ass. Firwat kënnt net alles iwwert deen ee Kanal? Well dat heescht jo dann am Fong, dass ech awer erëm eng Multitude vun Applikatioune muss hunn, fir gewarnt ze ginn, respektiv wéi eng Alerte ass vun LU Alert erausgaangen? Well mir hate jo elo eng rout trotzdeem.
Ech géif d'Fro iwwert d'Broschür, ech mengen, dat kann den Här Bley als Direkter vum HCPN beäntwerten, iwwert den Alualerte-System. Wéi gesot, dat ass e Multikanalsystem an all Verwaltung soll iwwert dee System kommunikéieren. Dat ass nach perfektibel. Et sinn eng Rei Messagen iwwert den Alualerte gaang, mee Meteolux huet effektiv d'Alerte rouge net iwwer Alualerte gëtt, wat net gutt ass. Dat ginn ech zou. An dofir weist dat och dat, datt mer weider solle sensibiliséieren, well den LU-Alertsystem ass den LU-Alertsystem vum Stat, iwwert deen déi verschidde Verwaltunge sollen a musse kommunizéieren, wéi Der et richteg sot, fir e kohärente Message erauszeginn. An dat ass eng Conclusioun, déi mer och aus der Canicule zéien, Mir rappeléieren dat ëmmer erëm an dat wäert och an den nächste Woche mat deene verschidde Verwaltungen nach eng Kéier undiskutéiert ginn.
Dir sot, dat war net gutt, mee firwat ass et dann esou? Also ech verstinn dat éierch gesot net. 21 war déi grouss Iwwerschwemmungen, dono war hei eng Situatioun, wou all Mënsch stumm war, sech geschummt huet, well dee System déi Warnungen net erausgeschéckt huet. Lo si mer fënnef Joer dono an da sot Der mer, Meteolux huet net iwwer den LU Alert gewarnt. Wéi vill Joer dauert et dann elo nach, bis dass jiddereen, a firwat hutt Der mat där Verwaltung geschwat, firwat huet se dat net gemaach? Also ech hu bëssen Problemer fir dat doten nozevollzéien, bei allem gudde Wëllen. Ech sinn net zoustänneg, Meteolux ass keng Verwaltung vum engem Ministère. Déi Saachen, déi mäi Ministère betreffen, gi konsequent iwwert den LU-Alerte-System. Mee et ass ganz kloer, an dat ass elo net schéin ze schwätzen, dat ass esou, an dat hu mer och festgestallt, datt eben déi do Warnung net iwwert den LU-Alerte-System komm ass. An dofir musse mer mat MeteoLux deenen Daten eng Kéier un e Häerz leeën, well D'Stäerkt vun engem uniforme Warnsystem ass eben, datt jiddwereen dorobber zréckgräift. Zum Beispill, wéi mer d'lescht Joer oder iwwerlescht Joer och eng Rei Iwwerschwemmungen haten, ass iwwert den LU-Alerte-System erausgaang. Kohärente Message, selwechte Wording, selwecht Faarf, dat ass gutt. Voilà. Här Bley.
Merci.
Wann Der erlaabt, Här Inneminister, ech géif vläicht kuerz kompletéieren, well den Här Luberlard war och eens ähnlech Sujet an den de Cellule d'évaluation vun den Intempérien, wou mer ëmmer zesummekommen, an et ass och do, wou zesumme mat Meteolux gekuckt gëtt, wéi eng Alerte erausgëtt. An do hu mer ëmmer verschidde Kanäl, déi mer kënnen aktivéieren. An dës Kéier ass alarméiert ginn iwwert den Alu-Alerte, virun allem iwwert den SMS. déi erausgaangen ass un d'ganz Populatioun, wéi et op rout gaangen ass, dee selwechte Moment, wou et op rout gaangen ass, ech, wann ech mech gutt erënnere war dat méindes, méindes mëttes ëm 12 Auer, ass och parallel dozou vun eis mat, zesummen mat Metebuck zesummen, een Message erausgaangen, wat d'Broschüre ubelaangt. Ech mengen, Hei ass schonn een Deel vun der Brochure. Mir wollten net wéi aner Länner vläicht einfach eng Brochure op den Internet setzen an da soen, hei ass eis Brochure an de Bierger soll déi da eroflueden an eppes domadder maachen. Fir eis war et wichteg e ganz Konzept rëmdrëm ze hunn, datt mer eng Enquête mam Bierger maachen, datt mer de Bierger verstinn, datt mer verstinn, wéi eng Messagë solle mer dann och an déi Brochure drasetzen. A virun allem wäerte mer déi Brochure och net alleng erausginn, mee mir maachen eng ganz Campagne rëmdrëm. Während Méint well eng Campagne lafen fier de Bierger drop ze sensibiliséieren an de de Schluss ass dann eben och eng Campagne oder eng Broschür déi raus kënnt déi de Bierger doheem a seng a seng Bréifboîte wäert kréien wou en dann Outill'en dran huet wéi en sech ka virbreeden. Dat sinn ëmmer déi klassesch Outill'en, ech mengen déi si scho puermol genannt ginn, dat geet vum dem Radio deen der braucht fir Enger Press nozelauschteren. Ech mengen, och an dëser Kris huet ee gesinn, wéi wichteg d'Relatioun mat der Press ass. Dir sidd déi, déi d'Messagë vun eis weider kënnt ginn. Von daher, wa mer wëllen, datt nach Leit, wéi am Fall vum Blackout, nach kënne kommunikéieren, da musse mer kënnen weider och mat de Leit schwätzen. Dofir brauche se e Radio mat enger Batterie dran, se brauchen eppes z'iessen, se brauchen eppes ze drénken. An enger Canicule wéi dëser Woch Wann eeler Leit net onbedéngt hätt missten akafe goe bei 40 Grad, dat se hätte bësse Waasser doheem gehat, empêchéiert, fir datt se erausginn. Eng ganz Partie praktesch Saachen, déi ee besoll hunn, fir déi éischt 72 Stonnen op enger op enger einfacher Basis ze iwwerliewen. Merci.
Sidney Wiltgen vum Tageblatt, Ech wéilt och nach eng Kéier ganz kuerz op den LU-Alert do zeréckkommen. Do ass et, wéi elo just eng Kéier ugeklongen, méindes dann, wou et dann um 12 Auer op rout geschalt gouf, effektiv, ech hunn och elo eng Kéier nogekuckt, SMS an iwwert d'App eng Warnung erausgaangen. Ass do vläicht och ugeduet, dat Ganzt méi fréi nach virzewarnen, fir einfach de Leit och d'Méiglechkeet ginn, sech do ze preparéieren? Also am Ausland, do ass deelweis schonn den uechtzéngte, sechzéngte, siwwenzéngte si scho Warnungen un d'Schoul erausgaangen, un d'Gemeng erausgaangen, fir dass en déi an eben och dem Bierger dann do déi néideg Informatiounen zur Verfügung stellt, wéi en sech op dat Ganzt kann preparéieren, well ech kréien dann méindes mëttes um 12 eng SMS, LU Alert, Hëtzewell, schützt Äech wann e schlift. Ech weess net, wéi hëllefräich dat, jee nodeem, wann ee wierklech, wéi gesot, eng besonnesch vulnerabel Persoun ass, da wierklech nach ass. Ech mengen, d'selwecht wéi den Här Loerder, et ass och d'Communication de crise huet vill Kanäl. A schonn déi Deeg virdrun si Communiqué erausgaangen. Déi Deeg virdrun hu mer zesumme mat Iech Interviewen organiséiert, fir un de Bierger erunzekommen, fir d'Messagë kënnen erauszeginn. Et si Communiquéë erausgaangen, et sinn Interviewe gemaach ginn, et ass iwwer vill Kanäl kommuniquéiert ginn. An eben och nach iwwert den Yellow Alert, fir datt mer ganz sécher waren, datt dann awer och jiddwereen de Message géif kréien, och fir datt mer iwwert déi verschidde Sprooche kéinten de Message erausginn. Och dat ass jo méiglech. Och do hu mer mat der, och mat Iech zesumme geschafft, fir och Pressenorganer, déi vläicht am anglofone Beräich aktiv waren oder mat der lusofoner Communautéit schwätzen. Mir hu probéiert iwwer all d'Kanäl wierklech eng Kommunikatioun opzebauen, fir wierklech esou wäit wéi méiglech vun Ufank un eng Kommunikatioun breet opzestellen.
Merci. Sinn nach Froen do dohanne? Jo.
Ja, also Léopold Hoffmann fir de woxx. Ech wéilt gär eng Fro fir den Här Gloden iwwer déi resilient Infrastrukturen. Do verstinn ech och net gären, also net wierklech, wat dat heescht. Sinn dat dann Infrastrukturen, déi u sech optimiséiert sinn, fir géint global Erwäermung z'agéieren? Oder wann Der do iwwer Raviolisbéck sou schwätzt, sinn dat dann Bunkeren, déi allgemengen, allgemeng wäert elo eng, e Bunker opbauen. Wat sinn dann déi resilient Infrastrukturen? Nee, ech hu jo e konkret Beispill gesot. Wann eng Gemeng an Zukunft zum Beispill eng Sportshal baut, normalerweis fannen do jo Sportsaktivitéiten dran, a wann een déi Infrastruktur resilient baut, dat heescht, ech gesi vir, datt ech esou vill Better do kann opstellen, dat heescht, ech muss esou vill Feldbetter kafen, ech muss eng grouss Kichen hunn, ech muss aner Infrastrukturen an där Sportsinfrastruktur hunn, dann ass et eng resilient Infrastruktur an da kréie se op deem Deel, deen eben zousätzlech an déi Infrastruktur agebaut gëtt, fir datt se resilient ass, kréie se en zousätzleche Subsid. Mir bauen elo Keng Bunkeren, mee mir notzen, ech mengen et ass och wichteg, datt mer all ëffentlech Infrastruktur effizient notzen. Ech mengen do hu mer eis, de Premier dee war och an de skandinavesche Länner dat sech ukucken, bon do hutt Der vill Saachen am Buedem, mee dat gëtt an normal Zäit gëtt ass gëtt Äishockey do gespillt, Basket, a wann eng Kri Katastroph ass, da gi se do, kommen d'Leit do zesummen, fir datt se kënnen a Sécherheet sech do ophalen. Ëmmer mat der Philosophie, Wat maache mer, wann dëst an dat geschitt? A wann een da weess, majo, do huet een eng Sportsinfrastruktur, wou vläicht Better stinn oder méi Toiletten oder wat een alles do brauch, dann ass ee preparéiert. Grad esou wéi déi Broschür, vun där virdru geschwat ginn ass. D'Finalitéit ass ëmmer déi nämmlecht. Da kann ee soen, jo, Ech weess, datt ech vläicht muss eppes a mengem Schaf hunn, wat ech iessen, mee et ass méi einfach, wann een dat op enger Lëscht stoen huet. Et hëlleft een also de Leit, sech virzebereeden, well mir stellen eis jo alleguerten d'Fro, wat da geschitt, wann de Stroum eng Kéier e puer Stonnen ausfält. Da fänken d'Leit u ganz nervös ze ginn, da geet hiren Handy net méi, da geet den aner, de Computer net méi, soudatt ee sech op Situatiounen preparéiert, déi kënne kommen an all Kéiers wann eppes ausfält, mierkt mer jo och déi Opreegung déi am Land kënnt an déi an de Medien dann och ëmmer hir, zu Recht, hir Dokumentatioun fënnt an op déi Situatioune wëlle mer eis optimal virbereeden. Dofir ginn et jo och scho haut schonn eng ganz Rei Pläng déi vum HCPN koordinéiert ginn, zesumme mat alle Verwaltungen. An hei geet et ëm drëm, nach eng Kéier d'ganz Gesellschaft do mat anzebannen. An ech fannen et ëmmer gutt, wann een déi Saachen och weess. An duerfir mengen ech, inspiréiere mer eis och do zum Deel, wat am Ausland geschitt, net nëmmen a Finnland, och an anere Länner, déi op esou ënnerschiddlech Krisen och preparéiert ginn. An dat ass och e bëssen eppes, wat mer an der Europäescher Unioun gemeinsam ofgemaach hunn. Et ginn och do eng Resilienzstrategie an och Etüden, déi gemaach gi sinn, wou mer all gesot hunn, als Länner an der Europäescher Unioun, mir wëllen eis op verschidde Szenarioe virbereeden, an dat hat ech och mentionnéiert an der leschter Pressekonferenz, wéi mer d'Strategie virgestallt hunn. Aner Froen nach? Jo, Här Wiltgen.
Ja, Sylvie Wiltgen vum Tagblatt nach eng Kéier. Dir Knäppe ganz gären un d'Fro vum Kolleeg vun der woxx un, wéinst de resilienten Infrastrukturen. Ginn do, ech hunn den nationale Resilienzplang hei leien, do si lo keng besonnesch Recommandatiounen fir ëffentlech Infrastrukturen, wat effektiv future Schutz géint méi héich Temperaturen ubelaangt? Ginn och do dann, gëtt dat nach adaptéiert? Ginn do vläicht och nach weider Recommandatiounen eraus?
Jo, zwee Punkte vläicht. Zum Punkt vu virdru wollt ech nach kuerz reagéieren, och fir ze soen, Genau dat ass de Prinzip vun den Saachen zesummebréngen. Zesumme si mer méi staark. Wann d'Gemengen et fäerdeg bréngen, resilient ze bauen, also resilient Sportshalen ze hu wou zum Beispill Elektresch dran ass, an de Bierger bréngt et fäerdeg mat der Lëscht déi mer him ginn, datt e seng Medikamenter matbréngt, wann en an déi Infrastruktur erageet, ma da si mer zesumme besser preparéiert. An dat ass de grousse Prinzip vun deem Zesumme preparéiere mer eis. Déi Lëscht individuell gekuckt gesäit vläicht heiansdo e bësse kleng aus, mee dat muss een zesumme kucken, de Bierger bréngt Saache mat an eng Infrastruktur. Zur Fro vun de resilienten Infrastrukturen, Jo, et steet schonn eng Zeil dran. Dat ass just eng Zeil, mee do steet ganz vill hannendrun. Eng vun den Aktiounen an der Stratégie nationale de résilience ass et och eng Stratégie nationale de résilience des entités critiques ze maachen, dat heescht all déi kritesch Betriber hei am Land, all déi kritesch Infrastrukturen hei am Land, dat kënne Spideeler sinn, dat kënnen aner Infrastrukture sinn, déi musse sech och mat där neier Gesetzgebung, déi mer viru Kuerzem ofgestëmmt hunn, musse sech op all Risike virbereeden. Se mussen Risikoanalyse maachen, se musse kucken, wat sinn déi Risiken, déi op d'Land duerkommen, wat sinn déi Risiken, déi op si duerkommen. An e Risiko kann och d'Hëtzt sinn. Also mussen Kuck kucken, wat kënnt se en place setze fir dee Risiko erofzesetzen. Elo ofgesi vun den Entitékritiken wéi Spideeler esou weider, wou mengen ech relativ kloer ass, déi mir, wann eben eng Kéier eng Sportshal 200 Leit muss accueillieren an et sinn an der Sportshal 40 Grad wéi baussen och, dann ass do awer och net ganz vill gehollef. Dat heescht, sinn och ugeduet fir dat e bësse méi breet ze streeën, déi Recommandatiounen un d'Gemengen, un, jo.
Also an der Résilié, an der Circulaire si mer elo net op d'Klimaanlagen agaang, ne, mee déi Infrastrukturen, an dat ass en ongoing process, och am Kader vun där, där, där Plateforme d'échange, déi mer do hunn, wou ech gesot hunn, 80 Prozent vun de Gemenge sinn an Zwëschenzäit domat dran, gëtt dat do permanent réévaluéiert a wat gehéiert an Zukunft zu resilienten Infrastrukturen, an dat ass e Punkt, deen een dann och muss mat undiskutéieren.
Si soss nach Froen do? Jo.
Ech géif dat vläicht e bësse weider developpéieren. Wann Der elo gesitt, datt d'Leit sech wierklech vill Suerge maachen iwwer klimatesch Evenementer, respektiv iwwer en nukleaarte Accident. Wéi eng Wierkung huet dat op déi Politik, déi Der als Regierung insgesamt maacht? Dir, Här Premier, hat eemol gesot, den Ëmweltschutz soll net nerven. Bleift Der do derbäi oder gesitt Der elo, datt et zwar vläicht e bëssen nervt, mee datt eis dat méi resilient mécht, respektiv wann d'Leit sech Suerge maachen, datt Cattenom explodéiert, wéi ass eis Politik op europäeschem Niveau par rapport zur nuklearer Energie als Lëtzebuerger Regierung, well déi huet sech jo geännert zënter dem Regierungswiessel? Merci. Ech gesinn an deem, wat an dëser Enquête gesot ginn ass, eng Confirmatioun fir d'Politik vun der Regierung, déi de Klimaschutz an d'Mesurë géint de Klimawandel als extrem seriö empfënnt an duerfir eng ganz Rei Moossname geholl huet, fir d'Leit ze encouragéieren, hir Comportementer ze änneren. Mir maachen dat, andeem mer eng ganz Rei Subsiden decidéiert hunn, déi d'Leit derzou bréngen, hir Transition énergétique ze maachen. Mir hunn nach op der Tripartite virun e puer Wochen nach zousätzlech Subsiden decidéiert, fir de Klimabonus, Klimabonus Wunnen ze erhéijen, fir datt d'Leit hir Haiser kënnen renovéieren, fir datt déi energetesch an der Rei sinn. Mir hunn de Leasing social ageféiert, fir dat och Leit mat klengen Akommes kënnen en Elektroauto sech uschafen. Mir hunn en Energiedësch ageruff, deen zum Zil huet, méi, méi séier erneierbar Energien ze produzéieren. A mir gesinn, datt dat seng Wierkung dréit. Alleng an deenen zwee Joer, wou elo dës Regierung am Amt ass, hu mer e Rekord vu PV-Anlagen Et iert Leit sech ugeschaaft wor mat der Ënnerstëtzung vum Staat. Duerfir eis Politik fir Klimaziler ze erreechen, déi geet virun. An ech muss och soen, datt mer do eis Ziler bis elo erreecht hunn. Et ass e laange Wee, et ass e schwéiere Wee. An deem Wee maache mer zesumme mat de Bierger, net vun uewe erof, mä mat der Motivatioun un d'Bierger. A wat d'Cadno ubelaangt, esou ass d'Attitude vun der Regierung, datt mer Ëmmer géint Cattenom waren, zënter 40 Joer, an déi huet net geännert. Wa soss keng Froe méi do sinn, da soe mer Iech villmools Merci fir Äert Nolauschteren a voilà, an da wënsche mer Iech e schéine Summer, wa mer Iech net méi sollte virum Summer gesinn. Merci villmools.